Nyikwa Ramoga Joan kaka watime pile, maendi en chenro mar ng'e jathum mari. Kawuono ni endi aikoni wuod Luo ma bende nigi lony ahinya e wechego eki mag bende kendo bende ogrogo kode mbaka. Onyiso ni to bende wechego eki mag thum nochako kanye, osego okang' mane, to gin ang'o gini ang'o ginigo eki ma noketi adonjo e wechego eki mag ngoma. Maendi en chenro mabiro ni kaendi chieng' wuok tich ka wuok tich mar ng'e jathum mari omiyo mere kete mana kaendi in jago nyapo ne pok otimo subscription ni ndi ne AJ Minja kata bende Adongo Junior tim kama endi mondo bende iyud mang'eny kotenore gi wechego eki mag ng'e jathum e kind mamoko Bas, nyikwa Ramoga Joan kaka ne asenyiso motelo kawuono ni endi, an kaendi gi jathum mara mosetimo na limbe studio mara kaendi mar AJ Media. Obiro mana miyo thuolo mondo onyisa ni eto en e ng'awa. Machiegni? Yes.
Uh, an iluonga ni Aungo Wuod Awendo. Aongo wuod Awendo. Yes. Ah, aonge wuoda wendo eh, okawa kinde malach ahinya mondo amanyi kama intie ogo mpaka kotenore gi weche gi gima thum tadwoko nyasaye erokamano kono ni inde ayudi kendo bende erokamano ahinya kuom molo e j studio kae ni mondo wago mpaka kaachiel
ng'isa ni to ah, aonge wuoda wendo en wuod kanye to weche mag thum gi eki nichako higa mane to thume mage ma bende isegolo ne oganda
aungo wuod awendo en josakwa
sakwa wendo kaka iluongori sakwa kanyamgony mm -hmm. awendo sub county migori county mm. yeah to weche gi eki mag thum nikech eh, nitie aparo ni nitie thumi moro mobiyo bende amanyi iluongo ni nyar ogunja ma bende nomako piny ahinya kaendi weche mag thum nichako nichako higa mane
Weche mag thum nyaka achaki thum achako higni adek mokalo chien. Higni adek koa sani mano endi en higa gana ariyo kod apar gochiko. Mm. Emichake wechego eki mag thum. Ema koro na join industry mar thum. Mm, join industry mag thum nyiso ni ichake in kendi owuon koso nitie ng'ama nomako badi? Mm -mm.
Kenda an to nachako kenda an ok nachako ni atiye band mar ng'ata ng'ata. Mm. Nachaka chaka thum kenda. ichako kanye gi gima dho eh, kisungu luongo ni independently yes na Chako chako kanyo. chaka solo solo erokamano ahinya ah, ungo wuod awendo kopogore gi thum mar nyarugunja ma bende ang' nami kinde mondo bende lwarnwa lain achiel mar nyarugunja chande eh, gin thum mage ma bende isegolo ne oganda luo Mm, Thuma ma nakwongo rekod iluongo ni Debra Nyamigori. Debra Nyamigori.
Jaber ne mari. Jaber ne mari. Mago gin nyinge mag thumbego eki. Eh. Mm. Kasto bang' Jaber ne mari nadoga timo somo mar Judinyo Remo. Judinyo Remo. Bang' Judinyo Remo ne watimo kolabo gi Wuod Fibi luongo namanyo wendo. Utimo kolabo gi Wuod Fibi amanyo wendo. Mm. Uh -huh.
Bang' amanyo wendo. Mm -hmm. Na gine song mar Nyarugunja.
Nyarugunja e thum mogik koso eh, e al- eh, kaka- kaka- kaka isebedo kikwano gi noendi en thum mogik koso nitie misegolo bang'e Bang' Nyarugunja natimo thum miluongo na Galagala kata Nyaka Nyamwa. Aha. Yeah.
Mm, erokamano ahinya penjona koro po- biro kaendi ang'o momiyo thum mar nyarogunja ni e gima nomako piny moloyo nikech anyalo paro ni kinde moro kana bende awuok e social media tayudo kanyo endi ka nyarogunja ema gima dho kisungu wacho ni trending Ehe. Ang'o miyo thum ni endi ma bende obiro mako piny ahinya ka endi? Mm, mokwongo John Junior gima nyaka wayiere Mm. wan ka watimo thum Mhm. sama wa record thum wa record thum ka wawinjo ka wan gi content Mm. manyiso ni sama wadhi record thum cha kiwan waneno ni wan gi content mm. ok wang'eyo ni audience dhi react nade kamano iwinjo
manyiso ni sama thum dhi hit mm. kata in iwuon ok ing'e ni thum ni dhi trend ok ing'eyo ok ing'eyo mm. in igole agola ni mano in igole agola gi wacho mm. ipuonjo godo oganda mm. ok ing'e ni thum ni dhi trend kamano koro trending mar thum Luwore mana gi kaka in bende itimori nade? Iji market yourself. Mm. Yeah. Marketing nyiso ni iusori in iwuon. Iusori kendi in iwuon. Yeah. Mm.
Erokamano ahinya aongo wuod wana. Kaka nasingisi motelo ma njenje bende wuod luwo ni endi ma bende odonje weche kike mag thum kende owuon ma ng'ato ok omake obad. Iluongo ni aongo wuod awendo kata bende thum mari mar eh, iluongo ni nyarogunja. Mi- Miya line mar thum mar nyarogunja chande mondo bende oganda ong'e ni kare ma en in adier ma wan kodi kaendi. Mm, Nyarugunja wan gi Sheri natero dala manyiso mama ni mae nyako ma chunya hero.
Sheri natero dala manyiso nya. Anyiso? Owete. Anyiso mama ni mae nyako ma chunya hero. Erokamano ahinya kaka iwinjo no endi anyiso ni mit mar atari en chenro ni endi mar ng'eyo jopime mag ga dwang' junior ka endi wagoyo mpaka matin kochonde gi ngima mar jathum ni endi mar ah, aunga ah, wuod awendo kanyo endi Gin ang'o gini ma bende kale sama bende igoyo thum nyine? Nitie nitie jomoko ma nochako weche mag thum to giduogo giweyo. Nitie joma nochako weche mag thum to ne giduogo gipodho nikech samoro eh, gigo eki ma gikala kata bende pek ma gikale. Ok ng'e ni be samoro nitie pek mikale kama endi wuod luo. Mm, challenges are there. Mm. Gima ang' ne miyo ok ilwar Mm. en um, kaka in ready. Mm. ing'e ni luwore gi gima okelo gima otero ga ng'ato kamoro amora i believe ni kidhi petho e bungu nitiere sama inyalo anono kamano gi sama ibiro diero ba apa ni joduono wacho ga ni ng'ani odiero ba kamano nitiere sama ianono gi sama idhi yute obedo ni anono mano mora mora kamano obedo ni yuto be pod ochalore achala nikech en ga yuto gi lal kamano koro challenges ng'eny ma wakalo industry ka one wan gi fans mosebedo addicted to other musicians manyiso ni ma koro in ki come up gi your content kata thumi moro Eh. gin ma joka ema gisebedo ma koro ging'eyo ni joka kata ng'ata ng'ata kata ng'ata koro go marach gin Kata mane mane mane makoro ng'a- gisiko go Yeah. Mm. to ma tawacho adieri ni upcoming artist wero moingo mm. jothumbe minano osekogi kamano gima walakga mm -hmm. kata gima gilak en gimoro achiel mm. support support yeah sir motegno sir motegno mm.
koro ibro yudo ni inyalo ga bedo gi message to fans mm -hmm. gi kaka mondo mi ng'ato bende bedga fan base mare mm. ok oyot ajuan mm. ochalo achala gi tiju ni mondo ng'ato obedga fan base mare ma koro ibed famous mm. ing'eri fan base jowinjo yes mm.
fans mari ma koro in gi fans gi ming'eni kata idhi kama kama to gin kodi nyaka ang ibed kodi kamano ok oyot ga mm.
machielo biro yudo ka sama ichako thum mm -hmm. thum gik midware thoth mm. kendo are costly mm -hmm. in terms of instruments yeah. and other equipments Amana.
again the studio mm. these things are costly mm. so odwaro ga adwara calculation moro ma smart mm. yeah. weche mag kwano maber maber kabisa mm. ming'iyo ne ka ng'atimo kama mm -hmm. anyalo gi yudo mae mm. yeah. To koro aongo wuod awendo, eh, mago gin moko kuom bende pek mokalie kama endi. Ok ang'eyo ni to kapok nidonjo e thum nikech idonjo e thum machiegni ahinya higni adek kende mosekalo chien. Gin ang'o gini mane itimo bang' thum? To ang'o mane omiyo iwe gima ne itimo iduogo ichako thum? Mm.
Ajwang' Junior aungo tiyo tije mang'eny. Mm. Mana kaka samoro jawinjo moro ng'iya stima tatiyo ni mano to gima nasomo mm -hmm. but naduog awe mm -hmm. sama nayudo accident matin okay, itimo tij stima yeah. kapok ichako weche mag kapok achako weche mag thum mm.
but atimo tije mang'eny sana an aliedo nyaka e kinyozi mm. an atiyo nyaka e hotel mm. so i know the meaning of life Mm, Ang'e ing'e gima kanyo maisha endi en. ing'e kanyo endi gima ngima en Yeah. gima ngima nyiso Yeah. nyiso ni isekale kanyo kenge moko ma samoro ng'ato koneni ka misegike nyini to ok nyal yie ni ma bende aongo mana neno higa ni ma gana ariyo kod apar gabich kabisa Mm.
yeah.
To koro gitje gi eki isego okang' kendo isedhi kambi gi ang'o ma nomiyo ibedo gi chuny mar bedo jathum ne ok ichak imanyo e kanyo endi wach machielo manyalo kelo ni mogo e mesa Mm.
Awacho ajaka tiyo gi kizungu moro Mhm. ni No man runs away from his destiny. Mm, onge eh, dhano moro amora maringo mawuok oko kuom kama obiro chopoe. Yeah. Mm.
Manyiso ni gima Ruth ochano ni mbele cha. Mm. An kata an ok ang'eyo ni chieng' moro nabed jathum. Ne ok ing'eyo.
Yes, omiyo ni kata ne bed ni an gi talent kamano. Mm. Talent ne an godo Mhm. are chon Mm. kendo family marwa Mhm. ji nigi talent Mm. kabisa kendo aparoga ni ji mang'eny ikia Mm. kata kofi makadori mano pod waya Kofi nyiso ni Kofi en watni. yes Mm.
koro manyiso ni talent nie family Mm. sama talent nie family kama Mhm. an bende talent nene kuoma Mm. so i was trying Mhm.

Mm.
Ajwang' ka nachako nachako gi wangla rumba Mhm. kendo apa ni ji mang'eny ong'eya ka natimo wangla rumba Mm. to wan gi gima iluongo ni medruok Medruok goyo okang'. goyo okang' Mm. industry masani we are in a competitive industry Mm. ma creativity mari mabiro goli oko Gimitimo.
yeah. Mm.
Sani wa combine gigi te. Iriwo gigi te. Yeah. Mm.
Manyiso ni adwa ni fans mohero benga ka. Oluwi.
Can dance my tune. Mm. Mohero rumba ka. Mm -hmm. Nyalo mielo tune mara. Kamano.
Iwinja. Mm.
Manyiso ni gigi wa combine gi sani. Mm. Ang'o momiyo watimo ma? kata ang'o momiyo an atimo ma Mm. nikech avaluga fans maga nyiso ni imiyo fans magi kata bende imiyo johera magi johera maga imiyogi luoro nikech Luoro. imi- itimo gima gidwaro gima gin ema gidwaro Mm.
manyiso ni sama adhi e studio madhi rekod thum Yeah. gima nyaka kuong apenjraga e pacha Mm. thumni ka rekodi Mhm. odhi moro audience marom nade Mm. manyiso ni gima wa focus ka in most mm -hmm. is the large number of audience ma song cha dhi touch mm. joma thum ni dhi chopo ne gi yeah mm.
it's not just a matter of doing music yeah kenda achaga wacho ni bende ok en amata mondo thumi ohit ok en gima ochuno ni thumi nyaka oganda winj mathoth yeah mm.
Gima duong' niya, Mhm. thumbi ni ok pass message. Thumbi ni nitiere ote mochwalo. Mm, okonyo ng'ato kamoro. Mm. Manyiso ni thumni opuonjo ng'ato kamoro. Mm. Apa ni seneno thumbe mang'eny ma samoro kawo kata higni adek koka thum duogo trend. Eh, nyiso ni nogo higni adek mokalo Mm. to kungo kalo higni adego mondi Mm. eka jo- ji koka fwenyo ni ka thumni nine Thum ne mitga. kare ne mitga.
Mm. Manyiso ni mano thum mane nigi message. Kamano.
nitiere ng'ama ne thumni otach mm. ng'ama notach odhi ng'ama ne thumni okwongo mulo chodhi oko ne ng'ama chielo mbaka mm. koro kaka omedo landore kamano to ji koro duogo winje to winjo ka en gi mesej en gi ote more en gi ote more iye mm.
manyiso ni koro gima wafokas ga in ahinya mm-hmm. en ote ma thum ni godo iye ote ma thum ni godo mm-hmm. nikech eh, kaka isewacho ne en adier nitie thume moko ma nogo kinde machon to oganda ne pod ok ong'eyo gino endi manie iye bang'e chien kwagedogo ifwenyo ni o oh, Ajonge juna ng'e ni thum chande koka awinje komit sani. Thum ni sani Thum kok- mar aongo wuod awendo chande sani koko trend. Mm. Eh, mano gima timore e kanyo endi. Koro eh, penjo machielo en ni ande. Sani endi kinyalo kawo bende wach mar owangla ketie lweti. Igombo ni wendego igi mag owangla ogigi okang' mane e Kenya kaendi, e piny Afrika to gi pinje duto te.
Ajua ni yuni ano kago thum ni mondo samoro kata nochopi kuma atiere Mm. sama ng'ato nigi talent Mhm. manyiso ni gini chalo kaka mich ma nyasaye omiyi Mm. sama omiyi godo manyiso ni onego ipuonj kode piny mangima Mm. Ohangla obedo ni en aena ohangla kamano ni nochaki ohangla kamano. Oseidho e ngas moro ma koro ohangla iwinjo e piny mangima. Mm, ochalo wende moko ma iluongo nang'o Hip hop gini, kongo kucho Reggae gini, yeah.
wende ma kongo ka iluongo nang'o iluongo kanyo ni rumba Jo-Kongo kamaendi. goga rumba. Eh, rumba Yeah. kamaendi ing'e ni kongo mako piny ngima Yes. to sani endi bende eh, ohangla mako piny ngima Sani ka dipo ni inyalo miyi koro in miting'o ohangala te, igombo ni ikete kanye?
Ah, ohangala iwinjo e piny mangima. Inyalo gombo ni owinj e piny mangima? Oh, kata nanyalo gombo mano owinjo e piny mangima. Kinyalo kawo akawa ohangala ikete e lweti ni kawuono aonge wuod awendo, in gi chenro kata in gi loch e wi ohangala, kawe ikete kamoro. Ah, mano mano owinjo e piny mangima. Mm. Yeah.
erokamano ahinya erokamano ahinya mano endi en aongo wuod awendo ka endi man koda e studio mara ka endi awinjo mara amedo mana ng'isi ni kete ka nikech e penjo mang'eny pod abiro chalo ne ka endi gi e kinde ni endi tinde jothumbe riwore to golo thum ok ang'eyo ni bende isebedo gi lek mar luongo nyawadu moro ma bende samoro iwinjo ka juok udhi kaachiel mondo ugo thum achiel kode nyiso ni kolabo mm.
asetimo collabos ariyo koro nyaka mm. najoin industry mm -hmm. achiel ero mane watimo gi wood fibi mm. machielo ne waduogo watimo gi prince kafibi akothe small mm. gi kevo mamuda sim yeah. apani en seche kano kawache nikech onge youtube mara uh -huh. but en e youtube mar produce iluonga ni era mobwodho Eramo buodho. Eramo buodho mago kolabo ma wasetimo. Mm. Sani an gi paro mar timo kolabo yes. Yeah. Kendo mbele ka nitiere kolabo mapango ma wanyalo timo. Mm -hmm. Kendo mana kaka wacho odhi bedo gima ber madhi moro jopiny. Mm. Eka an gi thumbe bende mabecho mm -hmm. monego wakol mbele magi in iwuon koro kolabo koro nyiso ni wabed ka itwa ni oko nikech nyalo golo gima liet sa asaya Ah, ji ong'eyo be kata kirango TikTok mara nitiere thum mana keto clip ne matis pok agole agole. Mm. Thum no nose trend ni duto mana timo na timo herawa. E amba para para kama asewinje ok ang'eyo ni en thum ma isegolo koso en mana bathe miketo na mondo wawinji. Thum no mana kaka nawacho ni mokwongo ni onge ga ng'ama ong'eyo ni thum nyalo trend Yeah. naketo clip mare mondo anyis ji ni coming soon Mm. thum ochako trend Mhm. samo trend kaka audio Mhm. nitie kaka koro atimo mondo akelnu thum mokoro opogore Mm. Manyiso Manyiso ni ni- ikele gi pichani. yes Mm. Ikele gi ma wanyalo neno. yes Wanyalo limo ute mag fwambo gi keyo matang' na jopiny. kabisa Erokamano ahinya Ongo Wuod Awendo. Bandi ni en mane? Mm, banda na iluongo ni KRB. K KRB. KRB manyiso ni nyiso ni Kibira Rhythmic Band. Kibira Rhythmic Band. Yeah. Nyiso ni ikawo nying estate moro uh, Nairobi kae ndi timiyo nying thumbi koso en Kibira mane? Kibira wan dalawa wajo Kibira nitiere gweng'wa kanyo nitiere area miluongo ni Kibira. nyiso ni kibira moko ni dala kata ka wadak dala kucho nitie seche moko luongo eh, ni kibira kata eh, kamano endi yes wan wajo kibira be kigi kanyo kata gik mana wendi nyiso gi ni idwa ni giteri kibira eh be gibiro nyisi ni abiro odwa dwa teri atera mm, Yeah.
nyiso ni maendi eh, en kanyo endi band mari in iwuon Mm. in emi manage Mm. in ema iringo kode An e kendo in CEO. ema itaye Yeah. CEO nyiso ni in e boss kanyo An e boss kanyo. erokamano ahinya to bende nitie jomoko ma bende imako lwetgi kido ni ma bende igo wechegi gi mag benga mag bench Ah, donge jotugo to nitiere Mhm. manyiso ni sama iseyawo band nitiere joma nyaka indiki. kamano Yeah.
koro nyiso ni ndiko joma diyo piano gi joma go bunde kande yeah. to ngima samoro chal nade nikech eh, ok en ga ngima mar thum te eh, in, in iwuon isekale ngima matek masani endi sani isesettle gi dho kisungu kendo koro bende igo wechego eki mag thum to oganda mamoko gi eki gisurvive nang'o nikech eh, thum ok ogo pile Eh, samoro nyalo mana romo ka weekend nyiso ni nitie tije moko ma gitimo turomo mana ka samoro go thum mm.
Ing'e ni kidwa bedo jatelo maber, Mhm. nyaka ibed ng'at moro be manyalo konyo wadgi. Mm. Manyiso ni an katiyo kod tabu nyisi, shows wanyalo tiyo didek e juma. Didek e juma. Yeah. Kuom ranyisi, ti- wuok tich, tich Wanyalo adek. tiyo kata Friday, Saturday, Sunday. Ehe. To ka ok watiyo, Mm. manyiso ni in bende nyaka ibed ng'at moro ma wiye chiyo. Kamano. Manyiso ni nyaka sama itiyo gi ng'ato nyaka imed yawo obwongone Mm. ma iketo pache monyalo bedo gi gimoro motimo Mm. apart from music Mm. kech ok anya wacho ni sana asebedo stable Yeah. ma kata kok wadhi tich Yeah. tanyalo yudo gimoro mamiyo gi sate Yeah. yeah. bende ok anya wacho ni asebedo stable mapango shows be juma ka juma pile Kamano. yeah.
Koro eh, penjo machielo chalo kamaeni, jothumbi ong'e gi besgi miyudogie eh, ka samoro atumo nying klab moro ting'e ni kanyo jathum ma kamae miyudo. Ibe in gi besni moro miyudie koso ka ng'ato dono yudi to onyalo yudi nang'o?
Mm, awuogo na wendo onge club masebesi Nairobi ga. Mhm. ma bende gi sani to ok apara ka nitiere club manyalo pese Nairobi ka kipote. Mm. I have my reasons for that. Yeah. Yeah. One, Mhm. I'm working on my album. Itiyo kanye wechego ki mag album mari? Yeah. Mm.
So after the launch, Mhm. that's when anyalo base e club moro. Yeah. Yeah. Manyiso ni gi sani Mm. pod wabuild fan base. Yes. koro sama ase release album cha ma base kamoro mm. abro yudo ka opportunity koro osebedo malo mm. manyiso ni koro bro biro manyiso ni sani pod amanyo fans sani pod imanyo fans eh sani pod amanyo fans mm.
erokamano nyata aonge wuda wendo eh, jothum mang'eny samoro iluongo gi jomoko man pacho udhigo thum samoro e dala moro samoro idhigo thum kamoro ma ng'ato noninde imoro oganda Mm. bende in ng'atni manyalo timo tim ma kamaeni ka ng'ato ng'isi naungo adwa ni mondo ikel live band ni e piny kata e piny e homa bay koni ni inyalo timo kamano mondo idhi i- igo thum e dala moro kata bende igo thum e nyasi moro e live performance agoga Mhm. ya kendo functions mang'eny masedhiga Mm, koro live performance agoyo mm, ma if there is anyone who is willing Mhm. mondo omiya opportunity no kata mondo omiya tijno Yeah. an an ready in in in ready nyiso ni iseyawri in thuolo Yes. inyalo timo kanyo gima iluongo ni live performance Yeah. inyalo goyo thum e dala kata e nyasi moro ma samoro idwaro ni ng'ama moro nyawadgi dhiye iwacho ni inyalo timo kamano endi Mm.

Ah, Mang'ongo Rawendo nosewuok e market. Mm. Mm.
Nisewuok e market nyiso nang'o? Manyiso ni aonge pap. Ionge pap, nyiso ni Aonge iseyudo kamoro, ichwoyo lweti. Yeah. Iseyudo kamoro, ikete tiendi. Mang'ongo Rawendo nokendo kata kapok nojoin industry. Kapok ne chako jimago thum, parie nise donje weche go ekima gi keny. Kabisa.
Mm. Koro I'm off the market, manyiso na wuok na wuok e chon. Wuok e chon.
Mm. Uh, ok ang'e ni familia mari en familia ma samoro nigi rowere matindo koso mano endi nyalo bedo uh, penjo ma samoro kodhi gi dwaro mari Ah.
Pod wana wana family ma pod tin. Un family ka ka ka kinde ni mondo ne fwane kamora mora ngo winjie. Oh, dong jawada to wuocho bro ninge.
erokamano ahinya mar endi aungo oda wendo kaendi ma bende temo yango nwa kaka nodonjo kaendi wechego eki mag thum momedo wacho ibende pok obedo ahinya en gi jago nini manigi higni adek kende e, bende pabni endi mar thum Kapok watieko, ere kaka wayudi? Wanyalo yudi kanye kanyo endi e wechego eki mag tudruok e mbui kaendi. Ong'iso ni to wayudi nang'o kochakore Facebook, YouTube, eh, kanyo endi TikTok, eh, Instagram, Telegram, ging'eny.
Aumbo wuod awendo kidwa manya, Mm. YouTube atiyo gi nying mar Aumbo wuod awendo, Aha. TikTok atiyo gi nying mar Aumbo wuod awendo, Mhm. Facebook atiyo gi nying mar Aumbo wuod awendo e pejna. e page ni Mm. in gi page an gi e page facebook yeah aongo wuod awendo aongo wuod awendo mm.
akaunti inyalo yuda gi nyingo mar odhiambo otieno odhiambo But- tieno i prefer ni i text i account e ginene e page mara mm. mano yom sana nikech mano tiyuda gi artistic name mara mm. yeah so facebook watiuruga ungo wuod awendo facebook aongo wuod awendo yeah instagram aungo wuod awendo instagram aungo wuod awendo e youtube kacha aungo wuod awendo kata ng'ama dwa timone gicha chande adonj ma kanyo inde aonge wuod awendo osubscribe to to tim kamano Yeah. nyalo molo kanyo youtube mar aonge wuod awendo bendo bende e chwalo subscription mare kasto di button no indi sasa magolo maliet to in kode ang'o mogik minyalo nyiso jopiny mm, support tu manze mm. an support ema medo kwayo oganda nagi support ema bende omedo kwayo kani sir motegno kowuok kuom jopiny un jogo ekima bende kochung' gi ng'ato nyalo bedo kanyo gi geno chung'uru kode tim ne subscription ka in gi nyasi midwaro mor inyalo tudori kode migi namba ni mar simu namba na mar simu en 0797 nono abiriyo prabiriyo gochi- eh, prabiriyo, eh, prochiko gabiriyo

Ageno ni wagoyo mbaka maber. Chieng' machielo kachaka luonge chelo machielo e weche giki mag banjo, to ageno ni pod ah, ibiro mol e studio na mara kaendi. Ah, watimo maber kabisa. Erokamano jawinjo mara, wasego e gikoni endi mar chenro mar ng'ejo thumbe magi kod aungo wuod awendo kaendi. Med kete mana ka nikech kaendi mabe abiro yango ne jothumbe te mar piny luo. Obiro ni kanyo endi chieng' wuok tich eh, ka wuok tich kikeloni kod an Ajwang' Junior. kapok itimo tim chande bende mole youtube mara kama bende iwuoche nini eh, chane eh, chenro ni endi mondo itim subscription e kinde duto te maketo videos maga tibiro ng'eyo gino endi matimore moloyo to e piny luo Me- kete mana ka kendo bende agu- aduoko ne niero kamano kuom bende bedo kodwa nyaka ne wachaki koro ni endi to wache kwa kamano endi nyasaye ma jang'wono omed umuru